Helo a chroeso i benod cyntaf ein cyfres newydd Clonc a Chan gyda fi, Gwen Shenton, swyddog cymuned Menter Iaith Castell Nedd Port Talbot. Yn ystod y cyfnod ansicr hwn, beth am i ni ddod i adnabod rhai o'r pobl lleol sy'n serennu mewn meysydd amrywiol? Byddaf i'n cael clonc a chân gyda'r pobl dawnus yma, a chewch chi wrando ar eu hanesion wrth i ni sgwrsio'n ddwl a chlywed am eu hoff gerddoriaeth. A phwy gwell sydd nag enillydd Ysgoloriaeth Bryn Terfel 2019 i ddechrau'r gyfres? A dyma fe, y canwr, y chwaraewr rygbi a ffrind da iawn i fi, Rhyddian Jenkins o Faes Deg. Shwr i ti, Rhyds? Iawn, diolch Shen, swn i ti? Gwyd, diolch. I ti'n barod am cwpl o gemau fach a cwpl o gwestiynau hwyl? Ie, yep, dim probs. Lesh, cawn ni off de. Petai ti'n goffa dewis un person enwog i wario ti mewn ffilm o dyfywyd, pwy fydde ti'n dewis? Uh, um, Dwayne Rock Johnson. O, oh, dewis da. I ti'n gallu gwneud unrhyw acenion o gwbl? Uh, Wel, fi'n meddwl bod fi gallu gwneud Awstralian gyda'i mai. Um, fi'n cofio gwneud uh, acen gwyddelig unwaith pan nes i canu ar awyr yn y steddfod, ond um, fi'n credu bod angen i fi ymarfer yna to os fi'n uh, canu fe eto. Be sy'n ofni ti'r fwyaf? O, oh, prigopyn, sy'n lygo nhw. A um, pan o'n i'n ifanc, os o'n i'n di bod yn bach yn drwg, uh, mam yn siwr o fod. Beth yw dy go-to outfit di ar ddiwrnod arferol? Uh, fi credu pawb sy'n abod fi yn y galliateb hwn. Uh, so, mae gen ti uh, shorts, leggings, dim yn ywod, uh, sport of, wrth gwrs, a sane, gwyn, leggings fi taco mewn, um, t-shirt, a wedyn hoodie os mae'n oer, a wedyn os mae Um, gwall fi yn bad hair day, sef rhan fwy o'r amser yn y wisgo hat. Ie, yeah, ni'n siŵr bod ni gyd i gweld ti wedi gwisgo fel ar bryd. Os gen ti yeah. dyfyniad sy'n ysbrydoli ti o gwbl? Oes, um, gan fy nhadgi pan oedd e dan fyw, um, expect nothing, but take whatever comes your way. Hmm, fi'n agona. Beth yw barn ti am byn afal ar y bita? Uh, Sa'n gweld problem dy fe, fi'n fi lygo fe. Na fi, Hawaiian bob tro. Beth yw pick-up line gorau ti? Uh, Wel, sa'n sa nhw sioi nawr, wrth gwrs. Uh, uh, Siwr o fod, fi cofio gweld un unwaith, um, rhywbeth fel, is your name Google because I think I've found what I've been searching for. Wow. Sorry. Unwaith mae'r lockdown mae'n dod i ben, ble ei di'n gynta? Um, byddwn ni bendant mynd i weld um, uh, teulu, ffrindiau a uh, cariad lawr yn yr Gollewin. Sa'n wedi gweld nhw gyd ers beth wyth wythnos. A ar ôl ni, siwr o fod, uh, bar fel pawb arall. a fi, na ble a fi'n gyntaf. Pwy yw dy fodel rôl di? Siwr fod dad uh, neu tad ci, um, fi edrych lan iddyn nhw uh, dal heddi, bai gwynaeth y dad, neu bydd pennau mynd fel hyn. Um, na, mae'r ma, ma ddoi na fi'n edrych lan ers ni bachyn bach, a um, sy'n ni hanner y, y ddyn uh, o, o nhw, uh, byddwn ni'n uh, ni hapus. Oh, nice. Pe bai ti'n goffa dewis tri eitem yn unig i fynd gyda ti i ynnes ymhell o bob man, beth bydde ti'n dewis? Oh, Wel, fi'n gymryd dim unrhyw beth um, electronig na, so... Um, OK, inflatable raft. herwydd ti'n gallu mynd mewn am spin fach yn berson yn nes dal y bwyd, ti'n mwyn. Uh, Dyn ni'n cael fel barbecue tray gyda fel matches mewn, er mwyn um, cygenio'r bwyd. Yeah. Um, a wedyn siwr o fod rhywbeth fel oh, uh, satellite phone. Oh. um, yeah, gweithio fi signal na. Um, mi traco o'n, yeah. Ar un olaf de, pe bai ti ar death row, pa fwyd bydde ti'n dewis ar gyfer dy bryd olaf? Lli roi tri cwrs system. Oh, hawdd. Oce, okay, uh, starters, byddwn ni'n cael fel garlic mushrooms ar bara. Uh, Milan yn Carter yn neud nhw, mae'n amazing. Um, mains wedyn, uh, pawb siwr fod nabod yn uh, mixed grill, neu steak, mixed grill, mixed grill. A wedyn, um, pwdyn, byddwn ni'n cael sticky toffee pwdyn gyda hufen ia. No, so ni'n dewis sticky toffee pwdyn hyd hefyd. Amazing. Ie, yeah, yeah. dewis da. Oce, okay, so nesaf mae da fi gêm o hwn neu'r llall. Bydd eisiau ti ddewis rhwng y ddoi opsiwn mae'r gyflym a phosib, oce? Okay? Ie. Yeah. Fab. So, cariad neu arian? Cariad. Siocled neu vanilla? Siocled. McDonald's neu Burger King? McDonald's. Clwb Ifor neu Retros? Ah, mae'n galed si. Uh, retros on uh, 51-49 split. Siom. Haf neu gaeaf? Haf. Trainers neu sandale? Trainers. Melus neu hallt? Hallt. Teledu neu ffilm? Teledu. Facebook neu Twitter? Uh, siwr o Twitter ar y foment. Traeth neu myrddoedd? Traeth. Pasta neu pizza? Uh, pizza. Mae hwnna'n anoddach. Mix grill neu cino di stil? A na, dwi hwnna ddim yn anodd. Uh, mix grill, every day. Poeth neu o'r? Uh, poeth. Rygbi neu canu? Uh, no comment. Mae steg neu cyrdydd? Oh, my steg. Hwna'n gwybod ti, ffili credu bod chi wedi dewis retros dros clwb, bon na ni. Crawls gym gym fi'n siŵr fe. Mae'r gêm ola yn un cyfarwydd. Uh, dwi byth wedi, oce? Okay? So, ni'n mynd i rhoi thumbs up neu thumbs down os ni wedi wneud e neu ddim, a na i ymuno gyda ti, oce? Okay? Yeah, good. So, dwi byth wedi canu yn y cawod. Dwi byth wedi wneud pawt wrth gymryd llun. Na, mae hwn yn uh, topic diddorol oherwydd apparently fi'n neud e, ond fi ddim yn sylwi bod fi'n neud e. So, na i roi fi sbawd lan, ond not intentional. Fi'n siŵr bod ti ddim yn sylwi. Hmm. Ail rhoi anreg i rhywun arall. Dyfaru gwneud rhywbeth yn syth ar ôl. O oh, ie, yeah, fi wedi cael uh, siwr bod pawb wedi cael cwbl o beint uh, one too many weithiau. Um, a shots fi'n dyfaru wneud syth ar ôl. Ie, yeah, cytuno. Gate crash o party. So I got to invite, so... Yeah. Esgusodion. Cwmpo i gysgu mewn lle hollol random. Tren yn cyfri? Odi, fi'n cwmpo i gysgu ar y tren trwy amser. Right, yeah. Trin. Canu'r geiriau anghywir a cyfro fel an. Unwaith mewn cyngerdd pan o'n i'n ifancach. Ie. Yeah. Dim ond unwaith? Scarred ever since, so na pan fi'n ein siŵr bod fi'n dysgu popeth nawr. Nes i crio a rhedeg off y llwyfan. Ie. Yeah. Not That's the way. Wedi mitio gwers ysgol. Sorry, mam. Ie, yeah, sorry. Wel, diolch Ryd, fi'n meddwl bod ni wedi dysgu lot amdano ti fyna. Felly, beth yw dy blan di nawr den ôl i'r lockdown mae dod i ben? Um, Ie, yeah, fel wedi si, byddai bendant yn mynd i weld uh, teulu a ffrindiau ar um, cariad lawr gollewin. Um, hwnna'n uh, priority, fi'n meddwl. A wedyn, wrth gwrs, mynd i'r bar, os maen nhw'n agor. Um, a cwbl o stuff um, canu mewn mlaen dy fi ar y funud, mae cwbl o pethau um, in the pipeline, os ni'n gweud, um, yn yr wythnosau diweth nesaf. Felly, uh, na, bydd hwnna'n um, edrych ymlaen i pethau fel hwnna. A ie, yeah, just uh, cymryd pob dydd uh, sy'n mynd yn, yn ei flaen, really. Ie, yeah. a fi'n siŵr bod yna lot o bobl ifanc sy'n gobeithio dilyn yn dywl dradu fel cerddor ifanc. Os gen ti unrhyw dips o gwbl iddyn nhw yn ystod y cyfnod yma? Wel, mae fe'n cyfnod anodd i bawb, nag yw e. Um, ond i fi, um, yn bersonol, fi wedi cymryd amser hyn i ddysgu lot mwy o uh, gyneuon. Um, fi'n credu pan fydd pethau mynd nôl i uh, well, normal-ish, um, yn wedi dy fi, mae lot o cyngherddau a um, uh, digwyddiadau mewn mlaen dy fi, felly fi'n neud yn siŵr na'r bod yr amser hyn yn um, amser da i dysgu lot o bethau, mae lot o amser rhydd dyn ni. Felly dwi'n meddwl jyst uh, i bobl ifanc sy'n mas yna, cadw nhw'n bositif, mae pawb yn yr un sefyllfa. A um, yeah, cymerwch yr amser i ddysgu pethau herwydd falle fydd dim gymaint o amser rhydd fel hyn uh, yn y misoedd nesaf. Fab, wel, diolch Ryd ti am sgwrsio gyda fi, a twad, pob lwc i ti gyda popeth. I ti fodlon cyflwyno'r gan i ti wedi dewis i ni de? Dim probs. Uh, so y gan um, chi'n mynd i glawd heddi yw Lle mae llais yn cyffwrdd lleisiau gan Robert Darwin. Uh, yn y fideo nes i performi hyn yn uh, ysgoloriaeth uh, yr Urdd Bryn Terfel a hwn oedd perfformiad cyntaf yng Nghymru o'r darn, felly uh, mwynhewch. Fab, wel diolch eto Rids a gobeithio bod chi adre wedi mwynhau. Cliciwch y link i glywed Rhydian yn canu lle mae llais yn cyffwrdd lleisiau. Mae'n hollol wych. Diolch.